Indi günäden äbir gowy edip aýrylyşdyň. Indi aslam şo günäňe baraňa. Hudaýa köp şükür, indi aslam iýsinden iýgenýäň. Indi kenaryndan geçeňde, şol işlere mubtala bolup ýörenleri göreňde şolara gynanýaň, Äý, nätdir gezip ýaly-la bul-a diýip däni. Emma özüňi däni paksazy etdiň, behsazyň yzyna düşmeli bolarsyň. Näme bilen? Bismillah. Indi sogaplaňy köpeltmek belen adam ýene-de bilip bolmaz-ha. Ýene-de aýlar, ýyllar, günler geçenden soňram bir teleke ýoldaşyň üsti belen, öňki oturyş ýazlar belen ýa ýene bir zatlar bolup däli, adam ýene-de şu haramyna barýan kändir-ha. Aý men indi tamam bol indi ölýänçäm baryp ýörmerin diýipdi bitar arkaýyn bolma bolma oba ýene aýak taýyp gidenini bilamma bilmän galamana näme etmeli sogaplygyňy köpel ybadatlygyňy artdyr näme haýrat ihsanatyň bolsa artdyr we ýedraune bil hasenati seýi'e Kurany kerimde hudaýtagala ulul elbab akylly adamlar däni sananda

Zol, günde, agşam, her alty sagat, on iki sagatdan özüň bernama ur. Her bäş wagt namazdan soňra, turuňda, ýataňda däni, estagfurullalar, öňki günähleňi ýadyňdan çykarman saklamaklar, şol bilen näni, öe garşyny git we öňki günähleri sogaplar bilen jubran et. Ýagny näme? Iňki behterin jubran. Iňki behteriň jogany günah, şol eden günahlaň dereksi. Öň bu gadar gözüň bilen eden günäleň bar. Internetiň, telegramyň içinde, bazarlarda haram akiller filmleň üsti bilen. Indi şol göz bilen kän sogap et. Näme? Gel kän Kurany gözlet otur. Başarsaň öwren, başarmasaň ýöne aşdaha Kurany gözle-de otur. Lagal ahun mollaň ýüzüne gözle-de otur. Ene-ataň ýüzüni gözle-de otur. Gözüň bilen eden günähler hepiji ýuwulsyn ýöne, jaýyny sogaplar doldur. Gulak bilen eşden aýdym-sazylaň jaýyny Kuran eşit, wagyz eşit, dolsun jaýy.

Iki tüýsli bolýar. Eger şol gybatyňy tarap eşden bolsa, ýagny sen bir neberiň bir üýşmelekde birini ýamanlapdyrsyň. Hala bagylygy bolsun, hala ýokgylygy bolsun. Ýokgylygy bolsa, tuhmat bolýar. Bagylygy bolsa, gymat, gybat bolýar. Edipdirsiň, hulasa. Eger şu aýdan kefiň ki şony sen kiçeltdiň, şol aýdan kefiň däni şoň öz gulagyna-da baryp ýeten bolsa, Eý falany seň yzyňda şeý diýýär-ha diýip, onda baryp eş tarap eşdenligini bilseň, onda tarapdan däni ozurkaýyýa barmaly bolýar. Kyýamat gününde däni sogabyň geçeňden, gel şu mahal däni ýüzüňden geç. Kiçelmeli bolsa, ozurkaýyýa, Bagyşla diý, men içdi barypdyryn. Emma eger tarap eştmedik bolsa, Gybat etdiň, ýamanladyň, emma sagyryň habary-da ýok bolsa, onda keffaratul gyba en testagfira limen igtabtehu, Rawahu Imam Beýhakyý, Onda şoň yzyndan Hudaý Tagaladan ötüm isle. Hudaýa şoň günäsini geç. Hudaýa magfyret et. Öň aýbyny açdyň, paş etdiň adamlaryň içinde, indi Hudaýa kyýamat güni şoň aýyplary, Ýapylsyn, örtülsin diýip däli, Hudaý Tagaladan toba we ystigfar şoň üçin. Şol günäler geçilsin diýip Hudaý Tagaladan talap et. Ogurlyk edipdirdiň. Ogluň haýatyna geçdiň, bagryndan aldyň, miwesinden aldyň. Tarapy bilýän bolsaň, ba bolsa, baryp ozurkaý etmeli bolarsyň. Tarapyň nirdedigi belli däl, kimdi gün bilen ak. Onda yzyndan istigfar et. Hudaýa şoň günäsini geç. Alan mal mukdarynyça sadaka ber, şoň haýryna sogap diýde we yzyndan-da şoň üçin ötüm isle. Hudaýa şoň günäsini geç diýip-de. We üçlenji we ahyrky wagtymda boluşdy. Edaraň üsti bilen, öz postuň üsti bilen eden günäleň, biderekdäni hak hory edipdirsiň, zulm edipdirsiň, magam bu postuňdan suw-istifada edip, indi ökündiň, geldiň toba etdiň, indi millete hyzmat etmek bilen jubran et. Indi Erbab-y Rujulyn öwünde tamam eliňde baryň hyzmaty bilendäni öňki eden kemçilikleňi jaýyny doldur. Aha, bu-da boldy beh sazy. Bes enşalla taala, Hudaý taala hemmämize tobaň meselesini düşünmek we şoňa amal etmek aýdan we eşdenlere nesip etsin enşalla. Haram olakon günählerden näni aýrylyşyp gelýäla.